Mangwanani mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Hey, ah, kusangana zvakare kwatiri kuita chirongwa chedu chenhau dzezviri kuitika ah, munyika dzakasiyana siyana. Asi nhasi tiri muno ka muZimbabwe matiri kuda kumbotarisa ah, zvevaimbi e, vedu vemuno muzimbabwe e, pa, pano pakutapa media anc tinoti kana usati wabaya subscription button mhanya unobaya subscription button izvezvi usubscribe please subscribe like and share tinokutendai nekuramba muchisubscribe tokumbira kuti muchingopedzisa masports acho timbo celebrator uh, 1500 subscribers please watch our videos to the end so that we can be able uh, to monetize our page e, kwangosara zvimahours zvishoma shoma zvinokwana kuita izvo uh, 400 kuti tisvike uh, pamonetization ye uh, youtube account yedu zvino tiri kuti isusu muzuva ranhasi tine nyaya uh, yamukoma winki d namukoma ja praiser ini hangu handidi kunyepa vanhu vese avandikavatarisa vanondigonera chaizvo chaizvo uh, ishasha inyanzvi asi kungoti vanoimba misambo yakasiyana siyana uh, but the public is interested in comparing the two uh, saka nhasiwo ndangoti ndingopfuura nepo e, nekuti uh, mumastreets nhasi muri kupisa vakomana imi e, chinyaya ichiri kutenderera uh, kwakasiyana siyana tikatarisa paweekend kwanga kuine um, mitambo yaiitwa e, yekufadza vanhu e, yaitwa iyo ne yainzi sunshine city so we can see kuti e, vaimbi vanoita ja praiser na namukoma winky d vakaenda ivo kunhandara im not sure its old hararians e, club kwavakanoita eh, mitambo yavo yekufadza vanhu but now we can see kuti eh, muse saturday paifanwa panga pana winki i mean friday panga pana mukoma ja praiser saturday tichobva taita mukoma winki d e, saka musi wefriday manje zvakazodzoka zvoitika ndezvekudaiwo e, eh, pa, mukatarisa pamapictures ayo mukoma ja praiser aa ah, zvanga zvakaoma kwanga kusina vanhu e, vakawanda sekutarisira kwatinoita kuti mukoma jampresa muimbi ane mukurumbira e, ari kunetsa zvamanje manje anopisa anorova but zvikuratidza kuti a mutambo wakarema njuga dzakanga dzakaoma e, musi wesaturday hazvina kumira mushe vanhu ndobva vataura vakati a izvo zvidiki mukoma wingi vachange vakazadza nhandare yose so tinoona kuti zvadaro mukoma winki zvechokwadi chokwadi vakapruvha kuti ndivo e, baba abrahama vemangoma e, chigafa chiextraterrestrial e, ukatarisa neniwo nezuro ndakatombofungidzira kuti pamwe a mukoma winki vanogona kutadzawo kuzadza sezvo vanhu vari kumaeaster e, ko taizivei sorry taizivei kuti vanhu e, vari zvavo kuchengeta mari dzekuti vazozadza kwamukoma wenkidii kana kuti baba abrahama e, titarise performance yamukoma japresa yakanaka chose e, asi performance yamukoma wenkidii zvaitika ndezvekuti mukoma wenkidii vane vanhu vanotovanamata e, vanhu vekuti mukoma winky d havasina need yekuimba pastage zvekuimba zvekuenda zvekuenda zvekuda kuimpresa aiwa mukoma winky vakangovhura one line chete ah, mafanzi anenge akutopengereka kudhara kungosvika kungosumudza kungotisumudza kana vakangoti murimbwa you see people who accept kuti haa pakaipa wega unotoona kuti anenge ari mabviravira chaiwo chaiwo saka tiri kuti isusu e, mukuru ndiani japraiser nawinkid aiwa weekend hino zvamanje manje ini ndabvuma mukoma winkid mukuru mukuru chaizvo chaizvo Ah, by far kuna mukoma japres hanti mboda kukunyeperai sara henyu muchiitisana nharo nevamwe but inini ndati mukoma winki d endorsed by me mukuru chaiye chaiye so tiri kuti isusu no hatina favorite yedu yatiri kufevhera but tinongotaura zvanga zviitika paweekend reporting it without fear favor and bias my name is eh, kutapa media inc so please continue to subscribe share like eh, our news so that we can go far tinoenda mberi nekuda kwenyu masubscribers tinoenda mberi nekuda kwenyu imimi vanopfuura vachiona saka kana mapfuura mobva mangosiya maisa subscription button then mobva maita turn on your notification bell so that we can uh, continue to buy our equipment mukuona equipment yenyu zedu ishoma